Chhuat. Kan revival hian rawngbawlna a hrinchhuah loh chuan maw? Revival tak tak a ni lo. Lal Isua minga kan vahchhuah kawngkhar kan kik a ngai. Kan chhehvelah hian mimang ang tam tak an awm a. Mahse rawngbâwl tur chuan kan thih phawt a ngai a. Hei tuna programme pawimawh veng tak tak a kan dah a buaina tur tawk hi a awm a, kan buai ve em em mai a. Zan inah chuan nitin ka thi ṭhin, I die daily tia kha kan thupui tur a ni dawn a ni. Sanghnih sawm pakhata kum sawm kal ta kan revival a mipui ka zawhna tho khan zawt ta ila tun kum a buai em em ho a hi na kum a kan buai lo deuh chuang angem? Khawvel rei lo ter tlawm mai tur America ram in Sunday law rawn puang anga International Sunday law in a chhun zawm anga Seventh day ho zawng zawng thah vek tur an ti anga thlarau pawlna tak tak chang lo ho zawng chu he Kohhran hi an chhuahsan vek dawn a Pathian tla rau in a khawih loh, Pathian in a phun loh zawng zawng chu Pathian in a phih chhuak vek tawh dawn. Buh lem, he Kohhran ah hian Kohhran dik tak leh thianghlim ni mah se la, buh lem an awm tlat avang in, Pathian in awm a rem ti doh dawn lo ni chu. Chuvang chuan tun hi serious taka in ngaih tawh hun a nia. Khawvel thil ah kan rawn buai tak tak chuan Pathian thu hi kan ngaih sak tak tak thei lo. Setana'n kan Pathian thu hriat sa te min ruk bo sak a tum ve zel bawk sia. Buaina hun kal tlangtute chuan anmahni ngeiin Pathian thu hi an hriat fiah ang ve ngai ni tih a nih che. Tunah hian Pathian thu sawi dawn ta la, i pian thar leh thar loh te, Thlarau ina khawih tak tak leh tak tak loh te i infiahna tura chu, Pathian thu i nunpuina atang te, Pathian thu i sawina atang ten mi in harh tharna te, Pathian thu tak hmuhna ten nei em? Chutiang chu a awm lo a nih chuan kuaisawn mak lianpui a awm a nei. Lalpa min ngaidam rawh, min hmang ang che, kan ti a ngai neih chu. Thlarau hnathawh dan tur kan hre vek lo, rin loh dan deuh deuhin a rawn che dawn a, kan rin loh tak tak te a rawn hmang dawn a, a mi hman zingah kan tel dawn lo ni tih hi zan ina ka inngenna chu ni. Thinlung tak tak a zavai hlan a hman tura hi mitlemte ni dawn a ni tih a, mitlemte nih dawn chuan mitlemte zinga tel tur chuan mi nawlpui khawsak angin kan khawsa thei lo, Mi nawlpui an buai thup thupna hian kan buai ve thei lo. Mitlemte zinga kan tel dawn a nih chuan mi nawlpui chu zingah fianrial tawng hrai an nei ngai lo. Pathian buan an nei ngai lo. Mi nawlpui hian Bible hi ngah hle tawh mai la, an chhiar lo. Mi nawlpui tih loh kha kan ti ngai tlat ta mai. Engtinge kan kal zel dawn? I tawngtai vak teng u. Thlarau Thianghlim kan chan hma chu i tawngtai teng u tihte hi kan mamawh tawh a ni chu. Jakoba khan Esava kha a tawk mai dawn a, a u kha a rawn thinrim ropui se a, a thih mai si chuan chatu an thihna chungah thleng ang ti hlav a, a sualna kha la lang chen chun mai se Pathian a buan a ni. Keini pawh kha engvangin nge Jakoba anga Pathian kan buan a ngaihna chhan kan tih chuan Esava kha Setana na ti thin ura a nau that turin a tirchhuak a ni. Chutiang chiah chuan kanmah lawkah hian eng nge lo thleng tur Esava ti thin ur ang chiah khan khawvel a ti thin ur dawn. Khawvel mi zawng zawng huat inniang tih kha lo thleng dawn a. Huat satliah pawh ni lo min tih hlum an tum dawn. Lalpa kan buar a ngai ta nih chu. Seven day ho zawng zawng, Sabbath serh ho zawng zawng thah vek tur An tih hun a lo thleng dawn a. Thlarau awmpuina i chan loh chuan ka chan loh chuan kan kal tlang dawn lo. Aw, thlarau awmpuina chang ho kha enge an dinhmun tur kha khawng ho tih duh dahna kha an hlauh a ni lo. An hlauh ber chu an sual puan hmaih an nei ang tih khan hlauh ber a nih chuan. Chuvang chuan tunah hian inbihfiahna nei ngai sin. Van lam bihfiahna ka inbihfiah ngai ta a nih chu mawle. Hun na nunga mite hi kan van nei em em a thlarau thianghlim chhinchhiahna bik special bik Lalpan min pe dawn a, a ropui lutuk kan testimony pawh hun kal tawh mi tam tak tena an sawi theih loh a kha kan nei dawn a, chumi tur chuan Lalpan min ko mek. A kohna pawh ngelngan. Min beisena pawh a sang. Tu pawhin mizui a duh chuan mahni hreawm pawisa lovin nitin a cross puiin mizui rawh se a ti a. Pathianin a thuthianghlim kan za tan malsawm rawh se. Amen. Isua hnung zui tur hian mahni inphat a ngai a. Mahni hreawm pawisa lovin a tia hi Psalm tawngah chuan let him deny himself a ti a. Mahni inphat a ngai ta nih si. Chu chu engtia zingin nge ni kha tuna kan chhiar hlawh chiah khan nitin a ngai ta nei chuan nitin mahni in Phatha Isua kan zui loh chuan chu chu ka mi ni tlak a ni lova zirtir pawh ni thei dawn lo ni tih ni chu. Mahni kan in phat loh chuan Isuan min zirtir thei lo, mahni kan an in dah that chiah khan Isua zirtir disciple kan ni thei chauh. Mahni idea, mahni tum dan a la awm ṭup khan Pathianin min zirtir thei lo ni chu kan rinna siamtu leh ti famkimtuina min hruai tum danah khan kan kal thei ta lo a ni. He mahni hrehawm pawisa lovin tia hi in lo ngaihtuah chiang ngai em? Lal Isua hnung zui hi, Lal Isua Kraws putpui leh Kraws kawng zo hi hrehawm tur ringawt a ingai nih chuan hriatthiam loh tam tak ila nei a ni tih I chu a nung zui, Cross pu mek, nitin Cross pu mek ho nge hrehawm tianga a pu ngai lo ho a hi, tih zawhna te pawh ka inzawt ta ila. A tawngkam dangah chuan piang thar nun hi nge nuam zawk anga piang thar lo nun tih te pawh an zawt thei anga. Khawvel sualna, mipat hmeichhiatna, zu leh sa, Sex leh a khawvel ropuina leh pawisa khelhna hmunpuia nuam tawl mek te hi nge nuam tianga Pathian Thlarau Thianghlim ina a pawl mek leh rawngbâwl a mahni inphat mek te tih te pawh zawhna a ni thei anga Lalui chuan i tan leh ka tan Kraws rit tak mai a lo pu a, Kalvari Kraws kha han chhiar teh u vawiin kan chhiar pawh khan hnu ka rawn ulh dawn mai. Nitin Kalvari Kraws chungchang te hi Bengsika kan ngaihtuah tur kan chhiar nawn fo tur a nia. Kan aia hi Lal Isua Krista thihna hi kan va ngaihlu lo thin teh lu le min ti em? Lalpa zawl nei chuan kan tana a thihna, kan tana a inhlatna hi i ngaihlu hle ang u a ti tawp mai nih chu. Covid nineteen a rawn chhuak a, khawvel hlau leh thla bar in a awm a, chutah chuan kan rawngbawlpui Pu Vane chu damdawiinah a lut ta. Oxygen a kha a last stage a ni a, ventilator a a luh dawn a, phone call kha reilo te phone call pek theihna hun a awm a kha min rawn call a, an nu be tlang thei si lo va. Chutah chuan heti ang hian min rawn call a, thianpa hei ventilator a min vuah dawn a, oxygen last stage a ti nge ni, hetah hian lo inring deuh rawh aw a ti a, E, a ni maw? A va zia lo ve, tawngtaina ka hmang thei em? a ti a. A veng tupa leh khan lo hmanhmawh tawh, tawngtaina hman pawh kha a hun a awm tawh lo nih chu. Kan nupain kan tawngtai a kan tap a ni. Chulaia ka ngaihtuah na awm chu hei hi a ni, Covid nineteen veiin ventilator ah a last stage angah te pawh lo awm ve dawn ta ang ila, nupui ka nei a, fa pathum ka nei a, Enkawl ngai an nih dan te pawh la awm a. Ka thi ai thi tura hi Indianapolis-ah te, Indiana State-ah te, America ram pumpuia te an zawng ta ila ka hmu kher ang em tih hi zawhna a chu ni. In thian in hmangaih deuh, hmangaitu deuh ni ang ngaih te pawh kha, e, thian i hei ka la inring lo khawp mai, min lo thihsak teh tih tur kha in nei thei ang em? An vang te a nia i hmu kher lovang. Kan aia thi chatuana boral tur kan nihna atanga min chanchhuahna tura kan tana a rawn inhlanna hlutzia hi thlarau mit a mena kan hrethiam a va hun tehlul em? Thi mai tur kan ni hei Sama Tuak tuna ka dai thenkhat hi a la lang lo mai mai ni hi rei lo te thi mai tur ka nei ka damrei theih berah pawh a nun pangai deuh ka nun thei chu kum sawm hnih khat a ni tawh a. Engah nge chatuan nunna chu ka zawn lovang? Engah nge i zawn lovang? Kei ai upa deuh te pawhin la awm leh nghalh a, chatuan nunna, chatuan nunna kha kan zawn a ngai alawm. Mithi vui apiang hian harh thar awm tak hi kan nia tawrh aw, hei a thi leh ta. Evi leh Adama te chuan hnah te lo chuai a, pangpar ten chuai an lo hmuh khan an tap a ni, sualna in a nghawng a kha. Chutah an fapa ngeiin an fapa pakhat zawk an thah phei chu. Khuarin an la kal ngai miah lo ania. Rap khak dan tur hi kan hrethiam pha lo a ni. Lali chuan chatuan kan thih na tur aia a rawn inhlan em aw. A ropui lutuk he min hmangaih em em tu thi khawpa min hmangaihtu a hi. I thinlung a khawih thui raltawm le tih hi zanin ka inzawhna chu a ni. Chu chuan e, min ngen ve na leh thu min chah chu. Tu pawhin mi zui a duh chuan mahni hrehawm pawisa lovin a kraws puin mi zui rawh se a ti a nih chu. I kraws puin mi zui em? Lali chuan kraws a sawi reng reng hian maw ama kraws in a sawi lo reng reng, kei mahni kraws ang vekin a sawi. Tu pawhin mi zui a duh chuan mahni hrehawm pawisa lovin ka kraws puin a ti lova engtin maw tih? A kraws puin Mi zui rawh hriate Kraws put tur kan nei vek nitin. Mahse tunlaia Kristian ho chu maw Kraws put leh put loh pawh kan hre lo. Enghi nge kan put tur tih pawh ka ngaihtuah lo. Tho tawpa hna thawk ve mawp mawp ringawt mai. Thlarau lam thil hre diam lo hi kan awm ta thup mai nih chu engvang nge mahniin phatna nunah khan luh pawh kan tum lo chin law law. Thusawi te hi Harasin biakin tam takah chuan maw? Mahse thlarau in awmin an buatsaih a, tawngtaina te kan neih chuan inphat duhna te kan nei a, kan inphatna tur kha inphat duhna process a kan awm chuan thuhriltu te pawh hi maw a rum rum hian thu rawn sawi se, min rawn tauh sawk sawk se la, min rawn nawr se la, inphatna tur khan a na tawh lo, inphat duh lo ho bula thu an sawi chuan maw eng e lo thleng thin. Thusawi a ka digest lo kan tia. Kan sualna taka rawn sawi khan kan haw hlawr mai ani. Mahni nihna hi pawm a har em em mai a. Ngaihtuah a chian avangai teh luh lem. Engtia ti tur nge niang ti a an ngaihtuah laiin Simona Kurini khuami chu an tawk a, puithiam te thuin an man a. Khatianga Isua Krista Kraws putna hun remchang a neih hnu lamah chuan a lawm ta em em a, chu phur ret phur tura an man luihna chu a tan pian tharna bul a lo ni ta. Amen. Kalvari-a thil thlengte leh Isua thusawi te chuan Isua chu Pathian Fapa a nihzia a pawmtir ta a nih chu. Isua hian ngaisa duh tawkin a kal pawh kal thei lo, chaw lo ei tawh lo nen, thisen chhuak nasa nen a tlu thlawp thlawp mai kha kraws rit tak i sualna leh ka sualna avanga a phur a kha. Isua kha a han thi dang thin a ni. A kha ti chung khan Isua kha Beram no mul met tu hma a ngawi reng ang mai khan a kah ang lo, a kheng bet tute tan an tawngtai neih chu. Chu chu ni Kraws i maw a thih rap thlak dan si. Ai mah in Lal Isua thinlung kha kha lai a Lal Isua thinlung lo lan chhuah na kha min pian thar tir tu tur chu a ni ta nih chu. Zol hei ziak a ngaihnawm ka ti em em mai chu Calvary Kraws chung chang a ziah khan khatiang a thil thleng te chu rap thlak ve bawk a misual dang ang kheng bet bawk nen Isua mi tam takin a Messia an ngaih, Zirtirtu ropui tak, thil mak te pawh lo ti tawh maw? Mi mi hriat a ni hle nih chu an rawn kheng bet tura kha hawk dak vang lo va kal ve te khan awm leh chu. Isua zawn hrim hrim vang pawh ni lo, hawk dak vangin an va kal a, eng e lo thleng chu. Hawk dak vanga kal te pawh kha Lal Isua Kraws a, Lal Isua nung chang leh inhlan nan hmuh khan an piang thar a ni chu mawle. Amen! Hawk dak vanga cell phone e nai chuan hawk dak vanga Bible a Isua Krista Kraws chhiar te pawh kha a la hlu ta tho tho dawn a ni chu. Thenkhat kan hawk dak dan hi chu khawi maw kan thai leh zeuh teng teng an en a. Facebook ah mi thil hlui ho te te pose kha kan ni len pui ve mai. A ho e, chatuan nunna hi kan min van pe dawn lo chiang. Hawk dak dan tha hi zan inah hian kan maw maw ni? Min hmangaih tun kan tana tawrhna hi maw? Kan hriat chian phawt chuan a ropui dawn lutuk a ni. Rom sipai te kha aah, Juda te kha in pe mai tur in an thiam mahse an tang ve tawh si ang, khawpui leh khami ven him tum khan a in se ruh si a. Heng Juda mipui te hi Isua kheng bet rawh ti a, Isua khen beh tir tu te kha nia. Zan in a heng kha an sawi duh a chuh. Kraws chung chang ah thaw khat lai khan Pu Zosiama nen ka rin pe a, Pu Siam, Pu Siama khan aah, hei kraws chung chang hi Cross subject sermon hi ka buatsaih a, a ti a. Eng nge a buatsaih a rawn sawi kha ka hre chiah tawh lova. Eeh a ni maw? Kei pawh hei cross subject hi ka lo buatsaih ve a. Ka cross subject buatsaih sermon ka buatsaih a chu Lal Isua Krista cross leh Setana cross tiin ka buatsaih a ka ti. Pu Sian dangdai awm hle, ngaihtlak chak awm hle mai tia. Enge Isua Kraws chu mahni inphat ral thraka Isua thunun tura va indahna kha a ni ta. Khang kha chu Thlarau Baptisma chungchang te pawh kan sawi tawh tawh. Setana Kraws ve chu kan sawi ang aw. Hei hi a ni. Nitin mi tam tak hetianga an khen beh vangin Jehoshaphat phai zawl leh Kalvari hmun chu kraws in a khat a, kal pawh a kal hleih theih lo a ni tih kha indona ropui a lo ziak a nih chu. Engvang maw? Kraws a kheng bet rawh kheng bet rawn tia anmahni kha kraws ah a inkhen beh tir ve lo vangin maw, inphatna an nei lo vangin nunna siamtun that a khang ho a kha Jehoshaphat ruam ah rawmsi pahin an kheng bet tak tak mai chu a kal pawh kal hleih theih lo a nih chu. Unau duhtak tunah hian mahni i inphat lo va, Lal Isua nung hi i zui tha pe i lo a nih chuan Setana'n a thunun dawn che, a kheng bet tho tho dawn che, khawngaih duh zawk zaninah hian duh kan thlan fel a ngai leh chu. Pathian khawngaih na chuan hetianga thil sual kan han tih pawh hian Setana kutah min dah mai lo a ni thei. Thil sual kan han tihpalh hi sinful nature kan nei avangin thil sual kan han tihpalh hian Setana kutah min dah mai lova. Amaherawh chu, Pathian khawngaihna thlarauvin a min sawm min sawm a, mahni inphatna tak tak nei lova kan awm reng chuan nakinah Setana kutah dah hmiah an ni tawh dawn a nih chu. A rawn kheng bet dawn che, a duh leh ti hi a thih tir che ang a, a then te kha chu tlem chuan malsawm leh rih tur te pawh an awm a. Isua Kraws hi zaninah pu turin duhthlanna kan siam dawn lo awm ni? Tin amah vekin mi zawng zawng hnenah tu pawhin mi zui a duh chuan mahni hrawn pawisa lovin nitin a cross puiin mi zui rawh si a ti. Mihring mihrinah chuan min min rawn beih chuan beih let dun a awm thin tiraw? Zan khat chu kan vengah kan leng a, zu rui pakhat khan min lo cho tlat mai ni chu. A zu rui cho mai mai chu kan tia, thianpa nen khan kan kalsan a, field vel kan thlen khan Heti ang hian ruih lai min chau a, kan tih loh chuanin hnuai in sawi pawr leh thin a, tirawh zuk hnek ang tia Hi zuk chhuk leh anih chu, a bak chu ka sawi chhunzawm tawh lo ang. Min ring in eng nge hetia min han beih chuan beih let ve duhna kha awm thin tawh lo, kan chapona nen khan tlawm te kha har thin anih chu. Lei leh van siamtu hi maw karate thiam tih vel mai mai ni lo, a beitute kha second khat lekah mei vapa a chantir vek thei. Chhandam tui ngaihtlawmna i ropui lutuk kha Evi leh Adama sual hma ang pawn rawn awm se i ngaihtlawmna tawp a ni tawh a ti Lalpa Zawlei chuan. Mahse kum sang li zet sual ina he taksa hi a khawihpawih tawh hnuah a rawn piang a. Helai hian kan hriat tur chu a Pathianna kha a mihrinna khan a hliah kho a. Isu atana thlemna harsa ber a chu. Mahni inphat a ngaih nasat zia chu atana thlemna harsa ber a chu. Setana'n he lung hi chhangah chan ti rawh tih vel lam ai mah khan a tana thlemna harsa berah chu a Pathianna hliah khuh kha ni chu. A thil siam ve mai mai ten chil a han chak a, a han hnek vel a tunge an hnek che? A thil tih theihna kha han chhuak ut mai se lang chuan pawi dawn lutuk. Keini te chu a tak takah chuan min an min an hmu si ta, min an be teh rawh. A ṭen te chu kan ngam lo avangin kan haw ngam lo ta. A chet ngaihna ngang awm lo avangin a min an hmu si ta te pawh kha kan chhang let thei lo avang khan ṭha hmel deuh te khan kan han awm hram hram ta. Isua te chu a che thei ropui nia. Khang kan han ngaihtuah te khan chu mahni tlir dan tete khan in lo ngaihtuah chhun zawmah a inngaitlawm ral tawp a ni. Lal Isua hming chu fakin awm loh se. Tui hna zawng zawng siamtu kha tui in tur nei lovin a awm a. Bethlehem a rawn pian dawn pawh khan thlenna tur an hmu zo lo. Lei leh van lal ber kan lo welcome dan hi a ropui lo te sin. Josepha leh Mary kha Bethlehem khua an rawn fang chhuak a, Cotton tir atangin. Mikhual kan lo thleng thei nge em? an ti ve a, turah te pawh ngaila Mizo dan takin thlenna an hmu zo lo. Tunhma Mizoramah te pawh khan maw mikhual thleng tha duh lo khua te pawh an awm ve an sawi thin kha. Bethlehem khu hi sual viau a kan ngai ni mai thei mah se maw, Laodikei kohhran ah kan awm a Isua hi maw kan thleng hlei thei tlat lo a nih chu mawle, i ngaihtuah ngai em? Isua hi i thinlung ah a awm a nih chuan maw a ropui lutuk unau duh tak in hrilhfiah theih chin au? Isua hi i welcome a, i thinlung ah a awm a nih chuan aw chatuan ho sakna i nei sin! Lal Isua hi kan lawm lut tawh dawn lawm ni? A pawnah kan dintir reng thei tawh lo a ni tih hi kan hriat a ngai a ni. Tirhkoh Paula chuan, I die daily, nitin ka thi thin a ti. Paula te pawh an pian thar hnuah nitin ka thi thin an tih chuan keini pawn tih tur kan la nei ve ang tiraw? Nitin ka thi thin ti awmzia chu sual taksa kan la neih tlat avangin keimahniah hian sual taksa kan neih tlat avangin he sual taksa hian awm duh dan nitin a nei a, Chu a awm duh dan dan a awm tir lovin thlarau in a rawn thunun zel a ngai, kan hrethiam em chu chu. I duh dan khai nei ve a, hei helai thluak chhunga hian duh dan a awm ve nei chu. Khaw khaw maw, Krista thlarau ina a tih thianghlim loh chuan enting a tih kha, thlarau lam thihna pai vek a ni chu. Krista thlarau ina a rawn tih harh chauh loh chuan kan sual zia pawh kan hmu thei lo nei chu. Chung ang chu Seventh Day Adventist te hian tunah hian kan hriatthiam a ngai chuan chin ṭai chak lutuk a kan puan chhuah ngai ta ni tin ka thi ṭhin a ti. A duh zawng leh a chak zawng chuan Pathian duh zawng leh tih tur chu ni tin a kalh ṭhin a ti. A inkhlas tlat mai ni chu. A piang thar tawh sia kan ti ni maithei. He pian thar hnu daih nia. A pian pui nun chu eng ang pawhin phatsan ngai pawh ni thin mahse a chak zawng ang chu zawm mai lovin Pathian duh zawng chu a ti hram hram thin. Amen. A tha lo i ti fo a kha i tih chhun zawm zel chuan tuna i awm ang ngai reng kha ni awm dawn. Riar tui phur ang kha. Aw. Mizo thanthuin ah nge riar tui phur ang an tih kha. Kha ang reng khan i awm dawn a maw? Thil tih pangngai reng tia habits thlak chuang lo danglam tum ve ringaw chu at thlak mai a ni ta. Riar tui phur ho pawh nu in ti khan an feh haw a, riah khan ar a awm a, a tuia kha an em chhungah te an lo dah chuan thui fe kal tawh maw in hriat pawh khan an sukna ngai lo la chu tlak tlak en thia. A tak tak chu ni kher lo ang mahse kan Thlarau nun kawnga hian maw? Kum sawm kal ta ai khan tunah hian i Thlarau dinhmun hi sang tawh em? Nikum sang hnih sawm hnih ai khan tunah hian i Thlarau dinhmun hi sang tawh em? Sang tho zel tur ka ni dawng hlawm ni? Khawvela tawp hnai tial tiala Thlarau dinhmun hi sang chho zel tur a ni dawng hlawm ni? Chu chu kan hriatthiam a hun em em mai ni. Paula te kha a pianpui nun leh Pathian duh dan khain kal tlat a nih chu. Chuvangin indona nun a man tawp dawnah Paula hian chandam hlimna hrechiang hmel khawp mai. Intihsiakna tha chu ka bei zo tawh a, ka tlansiakna kawng chu ka hlen tawh a, Rinna chu ka vawng reng tawh a ni. Tunah chuan felna lo lukhum chu ka tan dahin a awm tawh a. Chu chu Lalpa ngaihtuahtu fel tak chuan chu minute ah chuan mi pe ang a rawn ti thei ta. Amen! A nghawng kha tan a ni mai tawh dawn a. Kan sawi tang khan a thlamuang lutuk. Thih kan la hlauh zia chu maw? Upat tawh viau hrisel tawh mang loah pawh hianin damdawi te kan la ei tam zia hi Paula te chu a nat lawk kan hre lem lo, a hrisel lohna dang khan sawi vak lo, a nghawng tan tur khan emai a. Thlamuang takin a thi a ni. Kristian nun hi indona leh hma lam pan zelna a ni. He indonaah hian indona kha do lovin a tam zawk hi chu Setana lamah kan tang tawp mai ni thung. Chuvangin kan beih chhunzawm zel a ngai a ni. Mirethei ka va ni teh lu lem, he thihna taksa lakah hian tuin nge min chhan chhuak ang? Isua Krista kan Lalpa avangin Pathian hnenah lawm thu ka sawi a ni ti. He thihna taksa tiawmzia chu keini hian kan duhzawng hi chu maw chatuan thihna kawng vek a ni. Thlarau vin min khalh lo chuan hei mihringin duhzawng kan nei ve hi chu chatuan thin a kawng vek a nia, chu chu keimahni'n kan fel thei si lo a, tunge min chan chhuak ang? tia a chhanna chu Lal Isua Krista avangin lawm thu ka sawi a ni, a ti ta nih chuan Krista hmangaihna chuan min tir lui a ni. Heti hian ka ngaihtuah mi zawng zawng ti aiin mi pakhat a thi a, chuvangin mi zawng zawng chuan thi ni ti, Isua a thih khan keini pawh kan thi ang a lo ni ta nih chu Krista hmangaihna i min tir luih a ni tih hi Zawng la enti hian a lo comment a. Hei hian a awm dan a kai hruai a, amah turtu ber a nih chu. Chu maw phurhna atanga tihpel he a nih dawn a piangin Cross Entry-in Krista hmangaihna ina a han luah kha a lo deuh a, mahni a inphat theih dawn lo a piang khan Calvary Cross-a lal Isua inphatna khan thlir nawn leh thin a. Paula kha a inphat leh thin a, Nitin ka thi thin tih experience a kha a lo nei ta thin a ni. Engvangin nge keini hi mahni kan inphat thei lo thin tih chuan Kraws kan thlir lo alawm? Kraws han thlir han ti awmzia chuan hetia a lem pawhin rilru khawih rualin Kraws thlir ti awmzia chu Pathian thu a. Lal Isua kan tana inhlanna te min hmangaihna te kha kan thlir dawn a nih chu. Kan ngaihtuah dawn tina nih chu. Kan ngaihtuah fo kha ngai ta. Mahni inphat duhna nen heng thu te i chhiar a. Zawlnei ziak te i chhiar chuan mahni inphat theihna, thil ti theihna kha Pathian hian a pe dawn che a nih chu. Mahse he kan chhiar lo hete inphat tum ve tak chuan maw ka inphat ngai dawn lo. In pumpek khan i zanah kan zir tawh a, in bun ruah te. Kan in bun ruak thei lo, kan in pumpek thei lo. In bun ruah, in pumpek tawngkam hran tum thumun vek a ni. Chuvangin Krista kan tana inlanna hi kan tlir fo chuan kan inphat chhunzawm zel dawn a ni. Tichuan, a thinlung kha rawn ti thar leh thin a nih chu. A rawn piang thar nawn leh te pawh kan ti thei ang a. Mahni inphatsanna kawngah chuan hma lam a pan tha leh thin a. A rawng a bawlsaknaah chuan amah turlui tur khawpa thil tih theihna Krista inhlanna lo lang chhuak hmangaihna tawp chin reng nei loah chuan a inghat thin a ti a ni. Isua in a hmangaih zia te an thlir tak tak khan kha khan a rawn tur chhuak ve leh thin a ni chu. Kan experience ve hian hei rawn kan awm bawl ah hian min tur tu thlarau hi kan feel ve thin a ni chu. Keimah hriattiam dan ah chuan kan a in hlan a tawngtai a thu han sawi dawn ah hian Helai hianin hei taksa lum chhuak ni chuang chiah silo chhungrel ah hian mi rawn luah lum tu hi ka feel thei a ni chu. Khatiang thu kan sawi chuan mi thinlung kha khawih tlat zel a ni lova helai ah eng emaw hei khami ang kha ka neih loh chuan thu kan sawi kha mihring taka tan a ngai thin a, a hahthlak thin a ni. Chuvang chuan chumi turtu pawl ah khan amah turtu ah kha a neih loh chuan Calvary Cross ah khan Tur chu a ni theihna turin Krista hmangaihna i min tir lui a ni tih a kha naih theihna turin Kraws a thlir rawn fo thin a ni. Eng thil dang mah nena teh khin rual loh Krista hmangaihna tha chung nung thlir thinna chuan thinlung hmasial tak te chu a tu dawlin a ti tui zo vek zel ang te. Roger Morneau kha Setana biaknaah pawh Setana pawh lo va hmu tawh khan engtinga sawi? Pastor Dwight Nelson-a hnenah chuan Mathaia bung sawmhnih pasarih hemi Isua Kraws chungchang hi nitin lo chhiar ang che. Mihringin a universe a kan thlensan theih bera chu Calvary Kraws hi ni a ti a. Chu chu Pastor Nelson a pawn nitin eng emaw palh ti loh chuan ka chhiar ziah thin a ni a ti. Isua Kraws chungchang hi kan tana inhlanna hi mahni kan inphat theihna tur, kan inhlan ralchak theihna tur a ni vangin kan chhiar a ngai em em mai a ni. Chuvangin mihring te hian van lal ber inhlan a mak tak mai hi ngaihtuah chiang sia lang chuan an thinlung atangin mahni hmasialna a bo ngei ang tih hi a ring tak zet zet a nih chuan. Poland a hmuh thiam danah chuan a han tlir a Isua hmangaihna leh Kraws a thih dan te, kan tana inhlanna te an tlir khan mi dang pawn tlir se kha khan nei dawn a ni tih kha a ring lut tuk a chuvang chuan Kraws thlir tur khan a tih ve ta thin a nih chu. Evi leh Dama ten Calvary Kraws ah Isua thi dawn a ni tian hriat khan an tap a. Lalpa, misual kan ni, kan thiam mai ang e han ti a ni. Anmahni siamtu hmangaih em em tu an sualnak avanga thi tur khan ngai ngam lo. Enge tunah hian keini pawh kan hriat tura chu Isua hi chatuana kan nun theihna turin kan aiawhin kan tana thi a ni tih kha kan va hriat thiam ve tak tak chuan Sual tih duhna zawng zawng heng kan lo chak ve, ut utna zawng zawng kha a bo vek dawn a, mahni in phat thei lohna zawng zawng kha bo vek dawn a ni. A ni lo va, Seventh-day Adventist ten dan zawm a ngai tih kan han zirtir a, zawlnei ziakah te, temperance zawng zawng te pawh kha Krista hmangaihna ina min khawih tui ral si lo a, zawm kan tum hi chu maw dan zawm avanga chhandam tumna a ni ta daih a. Krista hmangaihna atanga chhuak a ni lo chuan kha chu thil tihar chhandam tumna a ni. Tunah pawh hian kan Sabbath serhchante leh dan kan zawm chhana te hi Isua hmangaihna avang a ni lo chuan maw? Engtihnanmah a ni lo a, a zawm pawh a zawm theih bawk hek lo a ni tih hi kan hriat nawn a ngai khawp mai. Mihring chhandamna tul zawng zawng chu Pathian ruat a ni a, mahni intihtlawmna leh Kraws putna te hi misual sim ten thlamuanna leh hahchawlhna an hmuh theihna tur a nih chu. Mahni kan a inphat ral ṭhak khan kan chan dawn em? Pathian ina in pumpekna nun min han zirtirah khan ka in pumpek ve em em khan kan hria, ka chan ve em em te hi kan hria, mahse chan tur pawhin ka lo nei lo a, America ram te kha ka vui liam ve khan ka hria, Pathian program ah haw ngei ngei te khan ngaia han haw khat chak awm loh dan kha awm ve a, mahse. Kan haw dawn tum phe kha chuan hei fall season kha lo nia maw hnah te kha lo mawi ve lutuk kha setana te khan a rawn ti mawi zual nge ni ka ti hei kan kal leh dawn nge hriat si lo a a kal leh kal lo kha chu tu ran nei sela eng pawh nei se hela men min lo beisei dan a visa han dil leh kha ka peih tawh lo ni Kolkata khan hmuh tur leh tur loh chiang bawk si lo. Mahse Pathian program a kan awm hian Pathian hian min lo fiah mai mai, a tul a tih chuan min rawn hruai thleng leh tho. Tul ti lo sia chuan kan rawn thleng tawh lo vang. Cross put kan peih lo ni maithei teh rawh. He thui inchhiar rual teh anga he thui ka rilru khawih lut anga. Isua chu mahni inphata mi hmuhsitna tinreng tuar turin a inpeih a. Khatiang a tuar ve tur khan mihring te hi tumah koh kan ni ve lo tih hian miphun chiar ho chu ngawihtir tal teh se. Mihring lawmna sang ber chu a dan bawhchian avanga Pathian hnena tihtak zeta inchhirna leh Sual tlantu leh sawipuitu atana Krista a rinna avanga lo awm thei chauh a ni. Isua khan a lo tuar nasa lutuk a maw? A tawrh ang khan tumah tuar tura tih kan ti dawn lo chuvangin ka Kraws put hi rip bik lutukin lo phun chiar ho kha chu lo ngawi tal teh se ti. Amen! Cross pu ho hian hreawm an ti em? Nitin mahniin pharsal ho hian hreawm an ti em? Paula thusawi hian ka rilru neh thin. Kan hreawm nep tak. Engtia rei anga tih kha, mitkhap kar chhung chawm tur hian ropuina nasa tak chatuan atan min siamsak nasa tulh tul a ni a ti. Amen! He kan rawn inphat sana hi rei lo te tan a ni, chatuan ropuiin atan a ni tih hi kan hriatchian chuan hrehawm a awm lo va, Isua kan hmangaia kan tahna tawrhna kan hriatchian pawn hrehawm a awm thei bawk hek lo. Chumi point-ah chuan kan chian a ngai nei che. He Kristian nun indona hi Tunah hian ka ngaihtuah chiang a, keimah ngei pawh nitin mahni in phat tak tak lohang ka lo awm thin a, a nung thei lo reng reng. Phat leh phat loh pawh kan ngaihtuah tawh lo tikhan kan awm mawp mawp a, America ram tam zawk te phei chu kan inkhawm man hram a ni. Chanchin tha hrilzo zingah hian kan tel ngut ang emaw, kan sawi tawng khan In man te to tual tual a khawvel thil duh kan nei tam til til a, thian ten an nei chuan kan awt ve zel a maw? Kan mamawh miah lo pawh kha kan awt mai a nih chu. Tirhkoh pawl a chuan Calvary Cross an thlir a Isua in phat zian hriat ka han, keirawh chuan ka Lalpa Isua Krista Cross lo chu ka chhuan loh tur zia mai chu chumi zar ah chuan khawvel hi ka tan khen bein a awm ta, kei pawh khawvel tan khen bein ka awm a ni. Isua Cross kan thlirna atang chauh khan khen beh kan ni thei chauh, mahni kan inphat thei chauh, mahni kan inkheng bet thei em, mahni kan inkheng bet thei lo, mahni hi kan inphat thei lo a, kan inpumpek thei lo a, mahse, inpumpekna nun min pe tura chu Krista hmangaihna a ni. Isua hmangaihna hi i chhiar i chhiar chuan i inpumpek em em dawn. Dah chhuah tur zawng kan dah chhuah chuan thlarauin kan khat anga, Pi Florence hi chu thlarauin a khat ta, Nula Dindin hi chu thlarauin a khat ta, Pu Tuangpia chu thlarauin a khat ta, Chu chu ni chanchin tha kan hrilh zona tur a chu. Chumi tur chuan mahni in bih fiah na neiin. Calvary Cross chungchang te Bible te hi chhiar thin ila. Bible kan chhiar pawn Pathian aw hriat kan tuah bang a. Helai Bible chang atang hian Lalpa enge min pawl i tumna chhiar chhuah hrim hrim lam ni lovin kan han tawng try ah pawh Pathian aw te pawh kan ngaithlap ang. Lalpa enge sawi dui neih, enge vawi inah ti turin min duh, enge ka nun atanga paih tur Lalpa min pui rawh tih kha kan tawng try ang. Vanram panna kawng tam tak hi a awm lo a nih chu, mitin in an kawng theuh chu an thlang ringawt thei lo. Eng nge vanram panna kawng chu mahni inphat a ni. Amah a inphat ang khan kan inphat ral ve thak a ngai. Chutah chuan he sual taksa hi rawn ti thianghlim thei dawn a nih chu. Amen. Ka kalna tur kawng chin in hria e, an tia. Thawma kha a lo la bang bo ve. Lalpa i kalna tur kawng chin hi kan hre lo sin a ti. A kawng entin nge kan hriat ang a ti. Keimah hi kawng leh thutak leh nunna ka nei. Keimah a kal lo chu tumah pa nen an thleng ngai lo a ti. Isua inphatna nun te a hmangaihna te hi kan zir ber a nih chuan pa hnen kan thleng dawn a ni. Mahse enge kan sawi tam thin kha? Kan tlin lohna te, kan ngaihtuah a midang tlin lohna te kan sawi tam fo thin a ni. Tiraw? Nitin nitin Krista chu kan zui tur a ni. Pathian in a tuk atan tanpuina a dah lawk lo a ni. Pathian thlarau awmchilhna in mihring thinlung chu ti nem in mahni inphatna kha min rawn pe thei ta nih chu Thlarau Thianghlim awmpuina khan a pawimawh lutuk Khakha Paula chuan a lo tawn tak avangin Krista nen a khen benkhawm ta. Nimahsela, ka nung a ni. Keimaherawh chu ka ni tawh lo. Krista chu keimah nung zawk a ni. Tunah, tisa ka nung hi rinna nung ka ni. Pathian Fapa min hmangaih a ka aia nun pe tu rinna hian a ti. Kan va ring vek tisa leh thlarava kan harsatna zawng zawng kha, kan future, career, leh eng kan plan zawng zawng pawh Isua kutah kan dah vek. Chutah tak chuan keimahni kha kan ni tawh lo, Pathian kutah kan awm a, chung ho chuan rawngbawlna an zoh dawn a ni. Miten chhandamtu sawmna hnara piang hian Setana hnenah an inpe tihna a ni. He Revival-ah hian thinlung zawng zawng hlan turin kan insawm a, nizanah pawh mipuiin kan chhiar tawh a, kan chan ve, Lalpa tan kan chan ve, khawvel tan kan awm thei lo tih kha tiraw. Thinlung zawng zawng hi i lo hlan lo a, hei khawngaihna kawngkhar dawn darkarah kan awm a, a rawn rirup dawn a nia. I lo la hlan lo chhunzawm fo va, Isua hmangaihna te hi i thlir peih lo va, heti khawpa inhreng hro a tih tur zawng zawng a rawn tih tawh hnuah pawh i lo la thlir zawn chhunzawm peih lo a nih chuan, Chhandamtu sawmna i hnar a, Setana hnena i inpe tiin a ni. Mahse, a khawngaihna chuan Setana kutah chuan a la dah nghal lo che nga hun tlemte chu la awm mahse, tunah tak hian Kristian dik tak kan ni ngai tawh ni chu. Tute nge mi nuai khat singli sangli te kha nuai khat singli sangli zinga tel tur si maw? Nitin mahni inphata Kraws pu ho kha a ni ta. Tunah hian nitina Isua zui hi harsai tih chuan kan hmalam huna buaina hun lo thlengah phei chuan I thei dawn lo chiang sa. Chuangin tunah hian mahni inphat nun kha kan lo zir dawn a, kan zir dan tur zaninah kan sawi chiang thawk atin ka hria a. Thlarau Thianghlim tanpuina nen kan tih thei a ni a, Isua inphatna leh min hmangaihna kha thlarau awmpuina nen kan chhiar chuan mahni inphatna kha a lo awm ta thin a nih chu. Paula pawh kha ka lo pet a, Unaudu tak, Thlarau Thianghlim thil tih theihna i ropui lutuk a, nangmah kha inphat ral tha kha Thlarauin rawn pawl te chuan maw? A ropui lutuk. A ropui dan zia chu khawvel hausakna zawng zawng aiin a ropui a, thil tih theihna ropui taka thuam i ni dawn a, chu chu i phal dawn em? Tunah tak hian mi tam tak chuan Kristian nih an duh lo a ti a nih chu. Lali chuan mahni inphatna nun a lo tarlana hi Kan zui a ngai a, Krista zuitute chu amah ang an ni tur a ni a. Pathian khawngaihna ina dan thianghlim remin an nung chang siam tur a ni a, hei hi Bible ina tih thianghlimna tih chu a ni ta leh chuan. Tun laiah engtinngain zirtirna chu Isua a fel a, keini fel lam a ni lo an ti ta a ni. Tiraw? Keini zirtirna chu engmaw? Krista zuitute chu amah ang kan ni dawn a nih chu. Kan zirtirna kha dang daih a nia, Isua an dan zuan in a kan zir chu Isua kan thlir ang a, Isua chanchin hi kan chhiar kan chhiar ang. Thutlung lui hunah pawh ni se Isua kha a rawn kawk ngar ngar a, thutlung tharah pawh a rawn kawk ngar ngar a. Kha khe Isua hi a ropui zia Bible atanga kan hmuh chhuah chuan chutah chuan Isua ang kan lo ni ang a, mahni ka inphat dawn a nih chu. Isua inphatna tawite ka rawn sawi ang a. Mipui sanga pawh hrai thei a ti rawh. Mipui sang li pawh hrai thei a, a duh chuan sanga pawh awm an tir mai a, a hlawh cham lo ni kha. Len tet hawk khawp in. Mahse, amah kha rethei takin a awm a, pawisa tam pawh nei lova, a chang chuan a ei ai kha mi rethei te hnena pek theinan a pe thin a nih chu. Ama tisanawmna tur atan khan thil mak a ti lem lo. Khalai taka te kha ngaihtuah chian tur tam tak a awm a ni. Nuai khat hring li, sang li zinga kan tel dawn a nih chuan nitin kraws put awmzia te, nitin mahni inphan awmzia te hi lo zir chiang ila, Beram no kalna piang a zuitu te kan ni dawn lo awm ni? Tu te nge ni chungte chu kan tih chuan eng dawn ang zela kal Pathianin ti tura ti apiang ti tura thinlung inhlan te khan heta a nih chu. Engvangin nge keini ngei pawh hi darkar tin hlauhthawn awma kan awm thin le? Unaute u Krista Isua kan Lalpa a kan chhuanna che u, chuchalin nitin ka thi thin ka ti a ni. Nitin ka thi thin tia hi a practical a innunpui loh chuan Behram no kal napianga zuitute zingah i tel dawn lo va, ka tel dawn lo va, chuvang chuan hemi nei tur hian Tukin zinga devotion-a kan chhiar ang khan zing tin Pathian ta ni turin kan dang a, kan vawi in zel a kan tih tur kha Pathian program angah kan hlan vek ang. Chu chu eng nge ti tura min tih tura kha a a sawi lawk thei lo a. Mahse chu chu kan hlan phal tak tak nih chuan Pathianin tih tur min rawn hrilh dawn a, a thlarau in min rawn thuiawm dawn a, Chutah chuan keimahni duh zawng lo ang deuh deuh te pawh kan ti dawn a, kan hu phur deuh deuh te pawh kan ti dawn a. Ka testimony ka sawi tawng khan hna ban sawn kha ka hu phur, mahse ti tura min tih a kha ti tura duhthlanna ka siam avangin Pathianin ti thei tura huaihrenna min pe a. A kal zelah chuan testimony ropui tak tak kha a lo awm ta a. Mizorama camping kan han nei chho tak tak a, Thlarau a han chet ah khan ruihhlo ngai tha ngai tawh lo tur a ngaih te pawh a rawn tha chho ve a, a tam tak kan sawi hman lo ang a. Chu lai ah an thu sawi a ka rilru khawih em em chu. Pathian in kan tan hian Pu Muana te chhungkua a rawn tir haw nen tih kha Amen kan ti, e kan lo haw chhan hi maw ti khan Amen Amen kan ti chho zel a ni. Mahniin nghawng kawl kan inbat chap a, mahse nghawng kawl bah nuam tak kha kan tuk thei lo a, ka nghawng kawl bat ula ka phur a za nge tia hi i lal Isua nghawng kawl tuk nge hi hrehawm pawh ni sela, hrehawm ang pawhin lang sela chu chu bat mai tur kan ni. A tira ka sawi kha kan sawi nawn leh ang. Kraws kawng zawh leh mahni inphat hi a hrehawm tur ringawta i ngaihtuah nih chuan thil hriat thiam loh tam tak i la nei ni ka la nei ni tih kha kan pawm a ngai leh che. Chuvangin unau duhtak Paula ten nitin ka ti thin an tih hi experience vek ila Pathian hian kan tana thatna tur hi a duh lutuk Kan tana tha lo turin min hruai dawn lo. Min hmangaih a ka aia nun petu rinna chuan hetiang khan, Isua kha kan ring dawn a ti tura min ti apiang kha kan tana that berna tur zel a ni dawn tih kha kan ring ngam ang a, a ni lawm ni? Mahse kan ring ngam lo thin a. He ka inpek chuan eng eng emaw huphurh awm deuh deuh Min rawn tih tir ang tih hlauhthawn na te kha kan lo nei a, ni lo ne? A ni lo a nia, a hupur awm mah se i va dai anga i rinna kha rawn siam puitling dawn a ni. Chumi a kal lo a chu, kal ngam lo chu kan awm ta thup mai a. Eng nge kan rawngbawlna tura chu Pathian ring ngam lo, in inphat ngam lo leh va inhlan ral thak ngam lo ho a kha i inhlan ral thak ngamna nun, A chang chuan a risky lutuk, a hruaia te pawh kha a chat lek lek pawh a ni. Maithei kha tap a thianin a hruai chhuahna testimony, a harsat poh leh testimony ropui dawn a. Amen! A buaithlak poh leh testimony ropui dawn a, a manganthlak poh leh testimony ropui dawn a. Chu inphatna nun dah chuan inphat ngam lova tui lai rapa awm ho kha a rawn cho chhuak ang a, Isua nena thinlung a rawn hlan ang a, a rawngbawlna hi kan zoh dawn alawm. Chumi thur chuan zan inah Isua hnenah thinlung kan hlan dawn lo awm ni. Pathianin kan zaina thar i mal min sawm ṭheuh rawh se.
Lawlpa kan Pathian min hmangaihtu, zan inah chhandamtu min hlir rawn tir la. Calvary Cross-a hmangaihna. Eng mawi tak mai lo zam chhuaka chu kan zavai thinlung khawih turin Lalpa lo eng chhuak hrela. Kraws kan lo hriatthiam thin loh zia te, Kraws chanchin Lalpa kan lo zir thuk loh zia te kan ngaihtuahin zaninah hian thup a chawi tur tam tak kan nei a ni. Min ngaidam Lalal Isuan kan tan a inhlanna hlu tak hi A ni tur ang taka kan ngaihlut a, kan ngaihtuah ber a lo ni a. Lalpa, mahni inphatna nun leh nangmah hmangaihna dik tak nuna chu kan neih theihna turin zaninah hian Thlarau lama hriatthiamna te, inhlanna dik tak te min han pe ang che. Kan trinderh hnuah nang ina min awmpui chhun zawng zel bawk turin i khawngaihna ka Lalpa Isua Krista hmingin ka rawn dil e.